Hmm. Wonyɛ campaign yɛ biem. Sɛ sɛ de Tracy na mudi ne yɛ campaign na odi a John Mama abɛto TV so na wudi n'atam. Wahu w'ani ngua sɛ Kennedy Agyapong. Tracy se bra, Tracy hwehwɛ wo. Kennedy Agyapong, Tracy hwehwɛ wo. Kɔ na kɔ face Tracy. Tracy hwehwɛ wo. Gyaa John Mama. Sɛ wonyɛ politics biem deɛ a, gyaa John Mama na kɔ hwehwɛ Tracy. Why? Sɛ wagyimi a, sɛ wagyimi a, kɔ na kɔ hwehwɛ Tracy. Kɔsea. Wagya tiri wagya wagya campaign yɛ wagya Akufo Addo nka woyɛ campaign fa Akufo Addo bɛto wo TV so na ka nokorɛ no kyerɛ Akufo Addo wagya Akufo Addo na wakɔfa John Mahama abɛsi hɔ na woredi no atɛm John Mahama wɔnyɛɛ hwee John Mahama wɔndii twa biaa masa woyɛ fake woyɛ fake meka akyerɛ wo serious sesere yɛabrɛ wo na ɛtu TV yɛabrɛ mo. Momfa Akuffo Addo mbɛto wɔn di no atɛm. John Mahama wɔnyɛɛ hwee. Wo pɛ sɛ, mo pɛ sɛ mode mo ani sa John Mahama a, but ɛnyɛ adwuma. Montumi mfa mo ani nsa John Mahama, no no no no no. Ɛndeɛ ɛmfa. Adɛn John Mahama ɔno wayɛ dɛn? John Mahama wɔnyɛ nipa? John Mahama wɔnyɛ nipa anaa? John Mahama wɔnyɛ nipa adɛn? Kwaseasɛm nko ara na mote Ghana hɔ na modi. Gyimisɛm nko ara. Maame twɛsɛm nko ara na modi. Kwaseasɛm. Wɔn sɛ mo agyi me mo nnim nyansa. Adɛ dɔn maama wɔn a ako nsua nyansa. Wonsu Kennedy wanyini gyae saa deɛ no. Gyae saa deɛ no Captain Smart wo sɛ gyae saa deɛ no. Gyae saa deɛ no Kwame A plus wo sɛ gyae saa deɛ no. Gyae saa deɛ no Ghana mpanyinfoɔ mo gyae saa deɛ no mo agyimi dodo mo nsua nyansa mo gyimi no a mo mɔ mo ani nda hɔ no gyimi no mo mɔ mo ani nda hɔ wae mo mɔ mo ani nda hɔ mo agyimi akyɛ di no yabrɛ mu o sese dɛ yabrɛ mu o hwɛ Mo twa asere wanwan wate. Me se ya bere mu nyinaa me dɔ Nyankopɔn. Mo ne twa asere wanwan. Ah! Yɛ te Ghana ha mo deɛ sika edwa na nka. Kennedy Agyapong wa yɛ adeɛ wa yɛ bi. By gyaagya ɔmama life ma no ma saa. Kennedy Agyapong gyaa ma no wo yɛ politics a yɛ politics. Nya gya ɔmama na odi ne bɛyɛ politics. Gyaa deɛ wo yɛ no kora ma saa ɛnfa. Deɛ woyɛ no deɛ masa yɛmfa o ɛmfa na wo Kwame A plus wodeɛ kora mpo na ɔho yɛ me nwanwa no Kwame A plus wo ho yɛ me nwanwa woayɛ bibia wɔ wiase mu amfa woabɔ nnwom firi tete Kwame A plus woabɔ nnwom firi tete amboa o sese Tracy Boakye na ɔpɛ sɛ ɔde ne pɛ fame anaa kɔm na ɛdew na ɔpɛ sɛ ɔsɛ kɔ NPP wopɛ sɛ ɔsɛ kɔ NPP asɛ kɔɛ na John Mahama ɔno wayɛ wo dɛn kurasini kurasefoɔ nko ara wohyɛ ase ɛnyɛ ndɛ Captain Smart wo so wɔ NDC gyimisɛm gyimisɛm Captain Smart gyimisɛm wonsua nyansa wabɛtena hɔ na woyɛ gyimisɛm wo gyimi saa masa wonyɛ woyɛ politics a your politics mamfa John Mahama mbɛtu TV so ɛma obi amfa John Mahama anim nyɛ fam John Mahama wɔnhyɛ dɛ nyɛ small boy saa Wɔyɛ nyansani, wɔnim nyansa. Moagye me dodo. Kwasiafoɔ. Adɛn na mote saa? Mo maame twa one one. Masa, yɛmbɛyɛ politics wɔ ha o, yɛreka nokorɛ akyerɛ mo. Wo a woagye me bi, yɛbɛka nokorɛ akyerɛ wo. Kennedy gyaa John Mahama time ma no nyɛ no politics. Mopɛ sɛ mode pressure bi to John Mahama so a wɔntumi nyɛ politics, but moboa. Obiara ntumi mfa pressure nto John Mahama so. Mongyae John Mahama life ma no nyɛ ɔnyɛ ne practice. no politics deɛ gyimsɛm no no kɔsɛ wo a plus wowɔ npp ana wofiri npp na wafiri npp apɛ wo a bi tena aseɛ wafiri npp apɛ wo a bi tena ase deɛ na yɛ sɛ wowɔ fei wo sɛ kɔ nenam na mewɔ Tracy Boakye me ne na ada 10 years ago 15 years ago wei nyina yɛ gyimsɛm mu nsua nyansa ɛyɛ maame twɛsɛm ɛwɔ sɛ mmɔ mo ani da ɔga no mpanyimfoɔ mo agyimi akyɛ sika die nko a na ɛyɛ mo dɛ a plus wokɔ npp yɛ ama osika ndi na wadwane Yɛnim sɛ nyɛ dwane na wodwane, yɛnim sɛ ebia wopɛ Ghana yie, ana ɔmo nyɛ Ghana yie nti na wofirii hɔ? Sɛ anyɛ Ghana yie na wopɛ, Kwame, plus wokɔɔ NPP a yɛamma wo sika ndi nti, ana wodwaneeɛ? Sesei wahu sɛ ahu sɛ hia asen akye wo, wopɛ sɛ wosan kɔ NPP biom? Wahu sɛ w'anim agu ase, Kwame, plus w'anim agu ase, Nyame na atua wo ka no. Maame twɛsɛm nko ara na mote Ghana hɔ na modi. Kyerɛ sɛ bribe, bribe, wokɔ ha na sɛ amboa wo a na woakɔ ha, wokɔ ha na sɛ amboa wo a na woakɔ ha, wokɔ ha na sɛ amboa wo, kwasea, woka sɛ NPP foɔ wɔn agyim wɔ ho, Kwame A plus woapem, NPP foɔ mfa wo biam, woapem no no Kwame A plus, wo gyimi no wobɛsua nyansa, kwasea asɛm nko ara na mo di, maame twɛsɛm nko ara, mo pɛ sika na adi, obi a ɔbɛyɛ ne ho leader wɔ Ghana bio ɔpɛ sika na adi, Gyimisɛm nko ara na mode te hɔ. Obiara nni hɔ a ɔbɛba sɛ ɔbɛboa Ghana. Sɛ wosɔre a, te sɛ Trɛsi Boakye na mode no yɛ campaign. Trɛsi Boakye wayɛ dɛn? Trɛsi Boakye ɔyɛ John Mahama? Trɛsi Boakye ɔyɛ John Mahama? Anaa Trɛsi Boakye abɛka akyerɛ obi sɛ ɔne John Mahama nnanyam? Deɛ gyimisɛm no no, hwan na Trɛsi Boakye abɛka akyerɛ no sɛ ɔne John Mahama nnanyam? Ak, wo so wondwen wo ho. Wo Kofi Annan kwasea, wo ti sɛ kube. Kofi Annan, wo ti, wo ti sɛ adwe. Wode adi Kennedy Agyapong ati. Kena Agyapong ɔnyɛ tim nkotoa o, nti Kofi Anaa wobɛdi n'akyi a hwɛ wo ho yie, bɔ wo ho ban, Kennedy Agyapong ɔnyɛ tim nkotoa o, gyimii no, wayɛ wo ti kakraka a woredi n'akyi no, kwasea, yɛka nokorɛ obi bɛka sɛ manka, aboa, agyimisɛm nko ara na wɔde te Ghana, wɔn maame twɛsɛm nko ara, woka wɔn so manka, moahu sɛ monsua nyansa, aboa.

Tracy sɛ adeɛ a wɔwɔ biara fa bra wɔtwɛn wo Tracy wɔ sɛdeɛ mu wɔ biara mo fa torɔ nko na wodi wosɔre a mewɔ wei mayɛ wei mewɔ wei deɛ na deɛ na wodi ba Kennedy yɛtwɛn wo Kennedy Tracy sɛ wɔtwɛn wo nyɛ na meka yɛka na wakɔyɛ report report ne na ɛbɛsi masa meyɛ ndwen yɛn ho no saa mo kɔ set no mo gyim sɛ mo na mo ti Ghana hɔ no Mpanyinfoɔ no nyinaa gyimisɛm nko ara monka monyɛ hwee gyimisɛm nko ara mobɛfa nyansa aboa man no na youth no yɛanya adwuma ayɛ no daabi daabi daabi gye sɛ gyimi gye sɛ gyimi monyɛ hwee gye sɛ gyimi gyimisɛm no maame twɛsɛm nko ara na moto hɔ na modi kwasi asɛm nko ara Ghana mpanyinfoɔ agyimisɛm nko ara obi ansua nyansa maame twɛsɛm nko ara adɛn na mote saa moagyimi too much ayɛ a monsua nyansa

Mo maame twa wanwan wate. Mo ni twa asere wanwan. Dur wa kashege. Adɛn na mote saa? Moagye mi anaa? Mo bɛ bu ma yɛ afei mo aba na naked picture wɔ wei naked mo maame twa wanwan wate. Mo gye sika na na mo gye na mo gye yɛ gyimisɛm. Aboa. Kwasia mo nkoa na mo wɔ sika. Mo nkoa na mo wɔ sika. Mo tumi si dan one million. Tumi si dan one hundred and something. Mo maame twa wanwan. Misa fi wei. Yɛ bɛ bɔ mo tuo wanwan. Me dɔ Nyankopɔn. Yɛbɛtetɛ mo ahyia mo bangena ano, yɛbɛgye mo baage no nyinaa afiri mo nsam. Mogye me sɛ wɔn a moso monsua nyansa no. Wo pa fa bodyguard hɛn dɛ, yɛbɛhyia mo, medɔ Nyankopɔn, monga mu, deɛ ɛbɛsi bɛsi. Mogye akokoraa, akokoraa a wo se Ghana sika na wobɛdi no, yɛne mo bɛtena ha. Sɛ ɔyɛ akokoraa ne sɛ Ghana sika ɛna wo se wode bɛtwa w'anomu a, yɛne mo yɛbɛtena ha paa, medɔ. Afe wei yɛbɛgua mo rough. Afe wei mese yɛbɛbo mo rough sɛ moagye mi. Ghana mpanyinfoɔ na mo maame twa baako baako. Wo a wopɛ wi afe yi yɛ deɛ wobɛyɛ. Monni twa ase no wangwan. Wote Ghana na wayɛ w'adwene sɛ Ghana sika na wobɛdi a, mese wo maame twa kakraka sɛ wa do ruaka. Monni twam. Moka sɛ mefa obi ho anaa? Meka m'adwene akyerɛ wɔn. Sɛ youth no na yɛn ani nda hɔ na yɛagye mi na still a wɔreyɛ na yɛbɛkɔ, still a wɔreyɛ na yɛbɛkɔ na yɛmma yɛn ani nda hɔ na yɛbɛgye mi a, sɛ youth no sɛ yɛagye mi. Gyimisɛm nko ara youth no yɛ so yɛ ani nda hɔ gyimisɛm nko ara gyimisɛm nko ara youth no kwasiasɛm nko ara na yɛ di duuru ho ankyi nko ara five euro me se five euro wo five cd five cd one cd na wɔ di akyire na wakɔ gye party atare na wɔ gyimi ne bɔ mpa yɛ sɛ saa nkorɔfoɔ no nyinaa moto ne kaa bɔɔ mo wɔn wɔn bɛfuru moto edi ne nam yɛ hwehwehwehwehwe ne nyinaa kaa bɔɔ mo nyinaa nko wɔn Kwasia gyimi youth wo nsua nyansa wo maame awo de wakɔ school wo maame awo pe wasɔre gyimi sɛm wo nsua nyansa wo mpɛ aban papa ma anim bebu man no bie adwuma ma yɛnyɛ bi nyɛ wo sɔre a wokɔ gye 50 pesos na wo di akyire na wo gyimi wo nsua nyansa deɛ maame twɛ sɛm no no ha adɛn na youth no yɛagyimi gyimi saa nti yɛnim deɛ nsua nyansa ɛwɔ sua sua nyansa yɛagyimi dodo masa ɛmboa o ɛwɔ sɛ yɛfa yɛn ho adwene ne yɛgya gyimi sɛm no Kwasiasɛm nko ara na wɔredi. Maametwasɛm nko ara na mpanyimfoɔ no redi. Akufo Addo, ai, masa mo nyinaa momfiri hɔ nkɔ. Ghanafoɔ mpanyimfoɔ nyinaa momfiri hɔ nkɔ. Mo maametwa baako baako. Adɛn, moka sɛ yɛn brɛ anaa? Kwasia, aboa, yɛto aba ma mo a mobaa na mode redi twɛ. Akokora, wo mu yere to te sei. Wahu Ghana panyin a ne yere to su da? Ghana mpanyimfoɔ no nyinaa wɔn yere toto su sei. Asɔfoɔ, asɔfoɔ hɛ, asɔfoɔ no nyinaa, asɔfoɔ no hɛ, from ɔwoso bɛmpa, obi nnim, ɔbɔfoɔ, obi ayere to sise, wahu wɔn suban, ana gyimifoɔ no sɛ wɔn kɔ a, wɔkɔ berɛ nya sika na wɔde akɔto correction, wagyimi too much, aboa kwasia mo, asɔfoɔ no bɛbu mu saa, mebɔ mpaeɛ sɛ da biara monkɔto correction, wokɔ a wo sika nyinaa fa kɔma asɔfo no, Sɛ woagye me a, me mebɛto wo fo o. Me mebɛto wo fo, woagye me a, mɛka nokorɛ akyerɛ wo. Wonya sika a, fa kɔma sɔfo no. Wokɔ sɔfo hɔ a, fa wo sika nyinaa fa kɔma no. Aboa na wokɔto aba nso ama apɛ. Wokɔyɛ politics nso a, kɔtena moto so na ɛmfa wo nkɔ bɔhɔ na wu. Sɛ woagye me, wo maame hwɛ. Kwasea. Wɔdi sika no wonhu. Wɔn nko a wɔdi sika na wɔmma obiara bi ndi no wonhu. Nyɛ ma me twɛsɛm kwasi afe hɛ mese hɛ afe wei yɛ bɛ bo mo mo pɛ omu mpɛ o me mese hɛ obi ambo mo koraa me hɛ mɛ bɔ panyini bi asum panyini bi abɛ yɛ rally me mɛ fa nakyi akɔ bɔ nani so ah nɛsɛ guy ɛyɛ faala nyɛ body guards bɛyɛ three bi nɛ guard no na ma fa nakyi no ma bɔ nasum deɛ na ɛbɛsi hwee nsi hwee nsi yɛde me kɔ tumu a me bɔ NPP ni asum a na ma kɛsɛ me yɛ NDC ne yɛbɛyi me mebɔ ndc ni asoma ne maka sɛ meyɛ npp ne yɛba abɛyi me sɛ ghana wɔn agyi me ghana gyina gyimifoɔ nko anyansani biara nim sexy dɔndɔm na ako obi no wakɔda mfirii wo kasa ne yɛbɛku me kwasea tracy boakye na adɛ mu no wɔsɛ mofa naked pictures no mbra monya hwee nka sɛ sɛ ghana wokɔ radio station tv station politics wɔn mu nya hwee nka gye sɛ tracy boakye Ee nti dze ka Tracy Boakye ho aboa mba asɛm dze akyerɛ sɛ anka anka Ghana obi annyɛ asɛm nka. Mo maame twɛ baako baako, kwaseafoɔ. Politics na aba no monyɛ adwuma pa na mombu man no na mongya nsɛmfoo no di. Monyɛ adwuma pa, monyɛ adwuma pa na mombu man no na moredi nsɛmfoo. Monyɛ adwuma pa na moagyimi dodo. Ghana mp eh mese Ghana mpanyinfoɔ sɛ moanngyaa gyimii no a hɛ Sese nkwadaa no yɛbɛdi mo atɛm saa da bi yɛba bɛdi mo atɛm sɛ mo angyaa gyimii no a yɛbɛ hɛ yɛbɛdi atɛm ama no aka mo mba afei ɛyɛ mo mba no ya a na ɔmo abɛka akyerɛ mo yɛbɛdi Ghana mpanyinfoɔ no mo atɛm na aka mo kunu ne mo yere no ɛyɛ ɔmo ya a na ɔmo abɛka akyerɛ mo kwasiafoɔ ahyɛwofoɔ mpanyinfoɔ nko ara agyimifoɔ nko ara nyansani biara nim ɔmo a ɔmo di twɛ nko ara Ghana ɔmo a ɔmo nkokorafoɔ nko ara na adɛn na youth no yɛmpa aberanteɛ bi nto mma no Kwame A plus wo so wafiri NPP waba nka wo baeɛ a nka yɛ steady na nka youth no ntaa wo akyi wagyae wagyae kɔm dew kakra bi wakɔ Kennedy Agyapong hɔ akɔ kɛ sɛ Tracy wɔ naked pictures nti wɔ mɔɔ kakra sɛn na Kennedy de maa wo hundred Ghana na Kennedy de maa wo wahu sɛ wafɛre kwasia wanim na agu ase no sua nyansa wo Kwame A plus wo sii so na Tracy nyan sii so nti nka Tracy kora na wɔ sɛ nka ɔde wo gyi ne din Kɔm de wo nti wo sɛ sɛ wo pɛ sɛ wo sɛ di Tracy ɛpɛ fame ɛkɔ Kennedy hɔ kɔ gye coins wahu wo su wahu sɛ mo anim agu ase nka wo ba yenim sɛ wo deɛ kora nka wo yɛ abranteɛ kakra nka yɛ bɛ taa wɔ akyi kɔm de wo nim kɔm de adeɛ Kwame A plus yɛ kɔm adeɛ saa yɛ da so te hɔ Wo firi NPP kɔm gye wo kakra bi afei de naked pictures na ɔbɛ expose wo. Huh? Yɛ kɔm agye yɛ saa yɛ te hɔ kɔm agye yɛ saa wo firi NPP two minutes two minutes kɔm gye wo afei deɛ wo se naked pictures wo wɔ naked pictures wagye obi ten years ago kɔm gye wo kakra wahu deɛ wahyɛ aseɛ yɛ Kwame A plus na kyerɛ sɛ yɛ na kɔm gye yɛ ne deɛ yɛ yɛ agyimi yɛ yɛ new nyansa na kɔm gye yɛ. wo wo firi NPP kɔ mo gye wo kakraa bi deɛ sɛsɛ deɛ wotɔn naked pictures hey fire burn you wate fire burn you wate Kwame A plus nyame bɛtua wo ka woyɛ korɔmfoɔ paa wahu sɛ wo young boy a wabɔ dwo so ayɛ fitaa wobɛwu wobɛwu fast fast fast koro kɔsia aboa yɛyɛ te wɔkɔ mo deɛ wo firi NPP two minutes kɔ mo gye wo kakraa bi afei deɛ wotɔn naked pictures wabɔ dwo sɛ sɛ sam wo ni twa asiri twam wate nkyɛ sɛ yɛ tam ano wɔ NPP a wodi ne deɛ Wo ntɔn naked pictures na kyerɛ sɛ yɛ youth no yɛ gyimi. Wo te NPP na wo wo di. Wo te NPP na wo di. Saa mmerɛ no deɛ wo nka hwee. Wɔn sacking wo two minutes to suban bɔne nti. Nana Addo, Nyame bɛ hyira wo wate. Sack abɔnefoɔ no nyinaa firi NPP. Kwasea, kɔm di wo three minutes. Afei deɛ wo so wo tɔn naked pictures. Hey! Hey! Wo, me dɔ Nyankopɔn sɛ wo, agradaa na ɛbɛ dwane apae wo tim sɛ train na wa wu. Mo a mode Ghana fo adwene di agorɔ no de yɛ politics regye sika di no a kɔm deɛ kɔm deɛ deɛ ɛbɛdi koraa yɛnya bi ndi no kɔm deɛ yɛn yɛ awu na afei mode Ghana sika redi nkɔseade mo maame twɛ baako baako wate kɔsea mo ka se yɛagye mu wahu mo ni twa asiri twam mo maame twɛ one one me se yɛ hɛ nyankopɔn wote ase a nyankopɔn wote ase a hyira Ghana na mpanyinfoɔ no kɔn mu nyinaa Ku mpanyimfoɔ no nyina wɔn agyina wɔn nnim nyansa maame twɛsɛm nko a na wɔn di Ghana adi wo Kwame A plus woyɛ fo papapapapapa Kwame A plus woyɛ nipa fo paa wode youth no aden dua korɔ wobaa wo na ɔyɛ youth youth youth youth saa na MPP foɔ amma wo sika ndi ɛnti na wofiri hɔ MPP foɔ saaki wahu deɛ sese wo nenam yɛ sese the naked pictures na wotɔn nyame bɛtua wo ka papapapapapa Nea wode kɔ, wo ne Captain Smart, wo ne Captain Smart, wo Captain Smart, hwan ne nim wo wɔ Ghana ha, kwasea, wo mmaa sika na wogye di, wo maame twam sɛ ayowaa, Captain Smart, mmaa sika na wodi. Afei wohu sɛ NDC kɔ fam, NDC kɔ fam, wo so wokɔtena radio so a na wohuru John Mahama. Na John Mahama na mode yɛ politics. nti yɛ ma obiara kakra yɛ ma obiara fifty Ghana na afei wɔde John Mahama ɛyɛ politics papa no na papa no wan na wan na sɛ papa no yɛ John Mahama yɛfrɛ John Mahama papa no John Mahama ne din ndi papa no mongya gyimi no mongya gyimi no John Mahama din ndi papa no mo agyimi dodo deɛ kwasi asɛm na mo di no maa me twɛ sɛ mo nko ara na mo ti wɔ edi dɔm ama didi papa no de agyimisɛm no no ah bribe wo gye kakra bi a wo gye kwansi pɛ na wakɔ fa phone papa no papa no papa no wo maame twɛ no wo maame turu mu no wo so wa twɛ no kwasiafoɔ mboa mo agyimi too much wo firi MPP na kɔm de wa NDC kɔ fam a na afei MPP foɔ NDC foɔ no wɔn ayɛ wɔn ho sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn kɔ MPP Kwasea mo maame twɛ Kwame A plus wo ne Kwame Captain Smart saa gyimisɛm no mo bɛyi afiri Ghana ha sa yɛ yɛyɛ pɛ man no yie o nti wo a ɔbɛyɛ sɛ kɔm na ɛde wo nti na wo baayɛ no yɛ ne wo ntena ha sɛ kɔm nti ana wo baayɛ a Kwame A plus wo yɛ korɔmfoɔ wate agradaa bɛ dwa wo ti ma kum maka akyerɛ wo Kwasea wahu young boy a nyame ama wabɔdwe so ayɛ fitaa wahu young boy wahu wabɔdwe sɛ nyɛ sɛ sɛ nyame nim wo dada nyame nim sɛ wo yɛ nipa bɔne ni paa wo. wowɔ e wo wowɔ npp ɔmo ma osika no bi di no saa mmerɛ no deɛ wankasa wankasa da wofiri npp kɔm gye wo kakra bi afei deɛ wotɔn naked pictures nko ara na ɔwɔ naked ɛɛ na wo koraa womfɛre adeɛ wo sɛ anka tiresi na ɛwɔ sɛ anka wɔka sɛ wɔne a plus ada na anka wɔde gye ne din firi sɛ tam a yɛnem wo a plus woto gyata biribo gyata biribo gyata biribo na obiara ntee tiresi din na obiara ntee tiresi din kwasia wonni fa no bo afei deɛ wopɛ sɛ wode tiresi gye din wahu mo gye ne sɛm no ghana wahu Mo nyinaa mo agye me. Mo te Ghana hɔ mo nyinaa mo agye me. Gye me nko ara na mo de te Ghana hɔ. Gye me nko ara. Maame twɛsɛ mo nko ara. Kɔm, kɔm ne nneɛma. Kɔm, kɔm gye mo kakraa bi a, afei na mo yɛ sei. Na mo maame twɛ wan wan. Mo de yɛ adwene bɛ di agorɔ. Ana mo fi sɛ yɛ agye mo. Me sɛ afe wei youth no hɛ, youth no mo me yɛ yɛ yɛ ani nda hɔ. Yɛ nto aba. No house no vote. No house, bra. Hɛ mo me yɛ ani hɛ, mo me yɛ yɛ ɔmo, yɛ yɛ ɔmo just one month. Eh wɔn wɔn ani bɛ da hɔ wɔn bɛyɛ deɛ yɛ pɛ mo yɛn mo yɛn ani da hɔ youth no mɛ hɛ mi do nyankopɔ mo yɛn mo yɛn ani da hɔ na Ghana mpanyinfoɔ no wɔn agyi mi akyɛ afi wɔ hɛ mo yɛn fa yɛn ho adwene sɛ o deɛ yɛn nto aba yɛn nko ntɔka o ba yɛn nto aba wate aseɛ yɛn nto aba mo obi ankɔto na yɛnhwɛ adeɛ, yɛnhwɛ deɛ ɛbɛdi akonnwa no, wɔn abɛhu sɛ yɛn na yɛto aba no ma wɔn di akonnwa no. Na kwasiafoɔ wei woto aba ma wɔn afei na wɔn abɛtena ase. Wokɔ TV so obiara Tracy Tracy Tracy Tracy. Ghana asɛm deɛ mo nka o, politics tam aso mo nka Ghana asɛm, Tracy asɛm na afei mo ka. Mo ho sɛ mo anim agu ase. Mo ho sɛ mo agyi mi. Mo ho sɛ mo maame twɛ soso. Politics abɛn wɔ sɛ mo yɛ politics no mo nka. Tracy Tracy akwadaa kutuwa wei 29 years girl. Awon na mode mo ano asi no so moagyae politics moagyae Ghana moadi sika no saa afei monye monni hwee yɛ nti hɛɛ monni hwee yɛ a mombrɛ yɛ mbo mo ɛ mo maame twɛ wate Kwasea wosɔre a na woabɛtena TV so mewɔ dan one million Ghana me na mewɔ sika masi dan wɔ baabi a yɛagye me nti yɛbɛsɛ akɔto aba ama wo mese youth no afe wei hɛ mesrɛ mo ma obiaa nto aba mom yɛnkɛ sɛ yɛn to aba mo deɛ yɛn to aba wɔn nko wɔn nkɔ to sɛ ɔmaame twɛ soso wɔn papa no mo nko abɛkɔ akɔ gya ma wɔn na afei wɔn akɔ to aba no ɛyɛ gyim sɛm na wɔn de Ghana edi no masa maame twɛ sɛ wɔn nko ana youth no hɛ mese hɛ la ilaha illallah kwasia bi bɛsi akɔ wu kura mpo wo kwasia bi wɔbɛsi akɔ wu o kwasia bi wɔbɛsi akɔ akɔ wu Wɔbɛforo moto anaa kaa asen akɔ akɔwu. Politics no ba ne yɛde sika no akɔma Tracy Boakye ne Miss Bell ne yɛde redi twɛ. Ɛnyɛ NPP nko ara, ɛnyɛ NDC nko ara, wɔn nyinaa, wɔn nyinaa deɛ ɛbɛba biara deɛ wɔde sika no bɛ. Na nka ɛnyɛ wɔn nyinaa, Kennedy wɔ awosɛn. Na nka Kennedy koraa, ah asɛm wei koraa, wo kaa wɔn se mɛyɛ nka. Kennedy woyɛ me fan, mepɛ w'asɛm. Asɛm wei wo deɛ koraa ne koraa sɛ anka wo ka bi, asɛm wei obiara nkaa bi. Wo na wawo 22, Wo deɛ koraa anka ɛyɛ shame what a sɛ woyɛ me fan me yada wo too much ɛnde asɛm wei no koraa sɛ anka wo ka bi but masa nokorɛ no deɛ yɛ anka a Ghana foɔ deɛ wɔn de yɛ adwene bɛdi agorɔ saa wɔn de yɛ adwene bɛdi agorɔ saa na asɛe na asɛe gyimisɛm nkwa na wɔn de youth ni deɛ Ghana sika wɔ ɛ wɔbɛsi sika nkorɔfoɔ wɔ edi no na wɔn wɔn tumi twɛ sika ba yi social media na nipa baako ti sika so na saa sika wɔ ɛtumi bie company. Wate aseɛ? Ɔmo nyɛ da. Dabi dabi ɔno nkoa bɛpake agu hɔ no akasɛ ɔno na ɛyɛ chef. Ɔkasɛ obi nka bi. Sesei so deɛ ma saa ani bi aba. Obiaa ani abie youth no obiaa ani abie. Obiaa ani abie. Yɛbɛka yɛn adwene akyerɛ mo. Sɛ first na yɛntumi nka yɛn adwene nkyerɛ mo a sesei deɛ ani bi aba. Yɛanya kwan. Ɛyɛ dɛn a ɛbɛto. Yɛbɛka yɛn adwene akyerɛ mo na moahu sɛ moagye mi. Ɛna efiri ha nso a yɛrebɛbo mo. Ɛhyɛ aseɛ a biribi a ɛhyɛ aseɛ yɛ kakra kakra. Biribi sɛ sɛ mo hyɛ aseɛ di na youth no ne yɛn kasa o. Biribi a ɛhyɛ aseɛ yɛ kakra kakra. Sɛ sɛ ɛhyɛ aseɛ no no, sɛ this year koraa yɛ ambo mo a, next year ɛbɛbo mo. Ɛhyɛ aseɛ. Sɛ mo agyi mi, hɛɛ, ɛbɛyɛ mo sɛ sini. Me se, Ghana, Ghana, Ghana bɛkyɛn Libya, ɛbɛkyɛn Congo, me dɔ Nyankopɔn. Ɛna youth no, hey, yɛn ko da, yɛn youth no yɛn nyina ɛbɛbom. Mo ne ɛbɛfesi mo, mo leaders no a mo agyi mi no, mo agyi mi a mo nni mi nyansa no, Mo maame twɛ soso akɔsasam nko ara na mo sɔre a mo te wiase a mo di no adwene bia ne mo ti mu no hɛ dur waka guda guda awate kɔsea me sɛ afi wei hɛ me dɔ nyankopɔn sɛ hɛ afi wei o hɛ afi wei me ne hwɛ kora me wɔ boys bɛyɛ ten back ɔn bɛ back me good and me a trust me I promise you mo bɛ te me nka sɛ me kɔ jail for life ana ɔmo gyina kɔto firing square nsa na mpanyinfoɔ no ho sɛ ɔmo agyi me Me na mete hɔ a mekasa no, wo a wo so yɛ panyin a wo maame twɛ so, wo maame twɛ te sɛ atwomɔtɛ gota no, confess me. Mo ara monim sɛ moafɛre, kwasea, afei monni hwee yɛ, Trase Boakye na modi ne Tracy Boakye na ɛyɛ Ghana. Monsesa Ghana din koraa na monyɛ no Tracy Boakye. Fetish. Fetish. Wosesa Ghana din no ayɛ no Tracy Boakye, ɛno ara no no. Fisɛ Ghana sɛ sɛ moagyimi FM Tracy Boakye, TV Tracy Boakye obi kuta mo eh ah you na etu TV sese wo na woyɛ popular na etu TV wo so good wode na no wode Tracy Boakye kɔto wɔ wahu Kennedy wo bɔ ne din once na okuta 20k me na me well life na makɔ life ma join ne wa report me ma gyae me kɔhwɛ Tracy na wɔ 20k na wakɔ down yes Sɛ mo nsua nyansa. Ɔhu sɛ na kwakoa nan wɔ dwa. Mo kɔ bere ka no kwakoa nan se, ee Kennedy na me ee. Ɔsea, mo ma mo ani nda hɔ. Mo agyi mi akyɛ. Mo agyi mi akyɛ. Ghana ne ankasa mo bɛyɛ twɛ asɛm o. Te sɛ mo adi twɛ. Ate gya Ghana foɔ yɛ nkasa. Na afei mo sɛ edi ti mo asɛ abɛtena TV so mo pɛ sɛ mo sɛ kyerɛ yɛ ma yɛ hu sɛ mo adi twɛ. Na sɛ mo adi twɛ koraa na yɛ afei yɛ din bi abɔ sɛ papa no na yɛ nkasa a mo na mo pɛ sɛ mo sɛ bɛkyerɛ yɛ sɛ mo nim twɛ di. Afei mode abɛto TV so kyerɛ sɛ sɛ Ghanafoɔ nnim sɛ yɛdi twa a mode aba TV so. Mo maame twɛ na modi no. Mo maame twɛ na modi no a. Mo maame twɛ ɛna modi no. Moahu sɛ modi mo maame twɛ. Moka sɛ wɔn na modi no no, nyɛ kyerɛ sɛ na modi, mo maame twɛ na modi no. Kwasi agyimifoɔ nko ara. Agyimifoɔ nko ara, monyɛ hwe hwe. Hɛ! Ɛna me se hɛ, afi wei wahu hɛ, yɛbɛ, youth no, youth no obiara ani ate. Trust me obi ani ate sese youth no obi awae obi awae gye sɛ mo mo mba mo ana ho ana mo ma ne sika mo sɛ mo nya sika na mba no so kora mo ah mo firi wɔn kɔ mo kora mo maame twɛ wan wan wate nyɛ Ghana sika na nka mo dua deɛ na nka mo wɔ nyɛ Ghana sika na nka mo dua deɛ na nka mo wɔ nkorasefo agyimifoɔ a mo nsua nyansa mo tu kwan de bia nso mo nsua nyansa agyimifoɔ maame twɛfoɔ nko a mo ho sɛ mo agyimi ɛwɔ sɛ mo mo ani da hɔ Momma mo ani da hɔ na musua nyansa na moyɛ biribi. Monyɛ hwee, mobɔ atwɛ, modi twɛ na ɛti kya na Ghanafoɔ yɛn kasa a mo sei na abɛto TV so na madi twɛ, madi twɛ. Ma woawo wo papa turu mu woate. Kwasea, me sɛ afi wei hwɛ, afi wei me, me, me, me, me nko ara koraa no, sɛ obi a nyɛ koraa, ana youth no momma yɛn ka yɛn ho. Masa, America koraa yɛn hyɛ da nyɛ tuntumfoɔ kuro no, wɔn ka wɔn ho, wahu deɛ asi. Blacks yɛ Africa yɛ a yɛte Africa no yɛ na ayɛ sɛ yɛn ani nda hɔ no America koraa nyɛ tuntumfoɔ deɛ wɔn kaa wɔn ho no wahu sɛ biribi ɛkɔ cool na yɛ a yɛdi akuro mu Ghana ne yɛn mpanyinfoɔ ne gyimi ɛwɔ sɛ youth no mom yɛ so yɛ ka yɛn ho masa wote sɛ Kumasi afa sekan a Accra afa tuo Bona hafo fa agyan North mo nfa mbaa biribi a wobɛnya biara pagya bra na yɛn kɔ moantena ase na masa wɔn deɛ wɔn yɛ sɛn body guard one one ne two two bi a wɔn de te Yɛbɛbo mo nyinaa ako mmom medɔ Nyankopɔn. Maame twasɛm no a mode Ghana adi no yɛbɛ fire fire. Hɛ magazine pistol koraa a yɛbɛyɛ medɔ Nyankopɔn. Modeɛ momfa AK mbra yɛde magazine pistol bɛ face mo. Momfa AK no mbra deɛ modeɛ monhyehyɛ mo bullet proof no mbra. Wallah hɛ ah ebi some will die some will survive bi bɛwu bi bɛ survive wate aseɛ na kuro no agyina ah ɛme mɛwu by wonwu. Wate aseɛ? Na biribi ayɛ cool. Nyɛ saa deɛ ama saa. Ɛ wɔn bɛdi saa. Wɔn bɛyɛ no maame twɛsɛm saa. Maame twɛsɛm saa. Woka yɛ se manka. Wombu adeɛ. Wom mo turu mu wate. Kwasia na mesɛ afi wei. Sɛ mo gu so yɛ. Mo gu so yɛ. Yɛhwɛ mo dii. Ataa me. Mo nni hwee yɛ. Sɛ sɛ moahu sɛ mo koraa mo nni hwee ka. Moadi torɔ saa. Sɛ sɛ ɛtiri ase buakye na ɛyɛ campaign. Mo puru mo wate wɔsɛ aduane na ɛhwɛ mo yɛbɛkye mo sɛ gyata Allah wallah yɛbɛkye mo se yɛbɛkye mo sɛ gyata ne yɛaka mo ti afiri so hɛ na nkɔ ka sɛ me gya agorɔ anka mabɛtena ha kasa ama mfifiri ate me wo maame twɛ agorɔ na me gya anka mabɛ hɛ mo maame twɛ wanwan me se hɛ ɛ akufo ado wo deɛ ɔyɛ good na ɔmo a woyii ɔmo no bebree yɛ good dodoɔ no nyinaa gyimi dodoɔ no nyinaa gyimi, mɛbobɔ wɔn din so ama wɔn na wɔahu. Mo a mbɛba biara deɛ mo nyinaa moyɛ no, megyimi sɛ mo nko ara, maa metwa sɛ mo nko ara na mode Ghana ɛbɛdi. Mo maa me turu mu no, mo maa me kwasia, mohwɛ mo yere, ɛɛ, Ghana gyimi dɔɔso, gyimi, anka gyimi ndɔɔso anka asɔndɛn hɔ ayɛ ma. Ka gyimi ndɔɔso ankaso nda mu ayɛ mo ɔho mo gyimi no wɔsea sɔre kɔ brɛ no wɔ mo maame twɛ nko ara o yɛ brɛ wohyɛ wohyɛ wohyɛ kaa ase wo tight boat wobɛ brɛ saa ne yɛabɛgye sika no akɔma young girls wo brɛ no wo team deɛ yɛ me yɛ no sɛ yɛ nananom mborowafoɔ no mborowafoɔ no koraa no ɛ aberewa deɛ aberewa tɔn bi yɛbɛgye ne tax deɛ aberewa tɔn bi yɛbɛgye ne tax na yɛde akɔtɔ kaa, kaa a me mentumi ntɔ no kaa tae, kaa tae a mentumi ntɔ no, ɛnna Tracy bɛda mu, owie a na wabɛka akyerɛ youth no sɛ yɛmpa adwuma because of yɛn mpanyimfoɔ no wɔagye me wɔn nnim nyansa nti. Abere a politics no ba yɛ yɛ yɛdi akyire mu yɛto ɛza nyinaa tete. Me deɛ m'ani da hɔ kakra nti menyɛ no saa too much fisɛ mengye me too much. Nti ɛwɔ sɛ youth no nyinaa so obiara ma n'ani da hɔ na yɛgya gye me no wate aseɛ. wobɛbrɛ saa ne abɛgye sika no akɔma tracy wobɛbrɛ saa ne abɛgye sika no akɔto atwene kwasi asɛ mo nko a nka mo ahyɛ asɛ wodeɛ ghana koraa nka ghana hyɛ asɛ no nka mo hyɛ asɛ sɛ yɛyɛ akra a yɛyɛ akra wie a yɛakɔyɛ kuma ase yɛyɛ kuma ase wie a yɛakɔyɛ ba yɛyɛ ba nka mo awie Wo deɛ anka Ghana saa mmerɛ nka moato baabiara tiles. Motu kwan a mohu baabiara yɛato tiles. Nka mo saa sɛ mo deɛ mongyae, yɛahu sɛ Ghana no baabiara nni hɔ a moyɛ nti nka momfa nyɛ Accra. Monka sɛ ok afe wei yɛbɛyɛ Accra. Akuffo Addo me four years wei mɛyɛ Accra na mayɛ Kumasi. Na wode ayɛ Accra na woayɛ Kumasi. Yɛ no sɛ aborɔkyire no woate aseɛ. Nipa foforɔ baa na ɔno nso abɛyɛ baabi foforɔ. Nka Ghana bɛyɛ fɛ. Na wobaa na wo gyimi wonsua nyansa nti wobaa wo nso wobɛyɛ kuro no nyinaa four years wobɛtumi de ayɛ Ghana nyinaa. Woagyimi. Wagyi me. Ghanafoɔ yɛte asɛm ase yɛnim sɛ sika no mo redi dada nti woba a kyerɛ yɛ mu sɛ wodeɛ sɛ monim sɛ meredi koraa a kuro wei deɛ momfa nhyɛ me nsa mɛyɛ no guu wo maame hwɛ sua nyansaa wai afi wei yɛnto mma wo fi wei mese yɛnto mmɔ wo maame hwɛ so a fa kɔ wo papa nkoa na ɛdi Kwasia nyɛ no papa na edi wɔn atwa kakraka no o. Aboa mo gyimi na mo nsua nyansa no. Afi wei besi yɛ no mu bewu me dɔ Nyankopɔn. Afi wei yɛ no mu bewu. Wo pɛ bi aso de ɛfa bɛwɔ. Sɛ afi wei yɛ no mu anwu a nyame ntua mo ka. Mo maame twɛ baako baako. Me srɛ mo youth no mom yɛn nyinaa yɛn ka mbom. Afi wei bra hɛ mma yɛn nto aba wo deɛ yɛn nko. No house no vote bra hwɛ yɛ bɛ ma wo fie baako anaa car baako a na wato aba, anaa yɛma wo adwuma bi sɛ kɔyɛ a, na wakɔto aba. Mankɔto aba, wonni adwuma yɛ a manto aba. Obi a ɔbɛka sɛ ɔrekɔto aba no, ɔno yɛama no kwanz. Sɛ wo wonni adwuma yɛ a, ka sɛ wonto. Afei wɔbɛhu sɛ wɔbɛto aba no awie na ne nyinaa awe. Obi anyɛ hwee, yɛnto aba. Wanto ma yɛnto aba. Deɛn na wobɛyɛ ama yɛ yɛbɛto aba ama wo? Yɛnto aba mma wo. Yɛnto aba mma wo, ɛkyerɛ sɛ yɛn ani abere. Na afe wei me sɛ magazine pestle koro a yɛde bɛ face mu trust me magazine pestle koro a me me sɛ yɛde bɛ face mu deɛ na wohe na ɛkɔ ɛnkɔ baabi a magazine pestle eh sɛ boɔ boɔ koro a David ne Goliath deɛ ne bi koro a na yɛde bɛ face mu a yɛde bɛ face mu wɔ Ghana sɛ mo agyi mi na mo nsua nyansa mo bɛ di di twɛ yɛn kasa afei mo di di twɛ ne wie a yɛn fi mu na mo sɛ na bɛ hey Kwame A plus mo ɔne dɔ wo deɛ wafɛre o Kwame A plus Kɔm ade wo ama woagu wo ho anim ase. Kɔm, kɔm, little kɔm. Wahu deɛ kɔm ayɛ wo kwaa na ɛyɛ plus. Kɔm, kɔm na agu w'anim ase no kwasea. Wahu deɛ yɛ kɔm ade yɛ saa. Yɛte hɔ. Wofiri NPP two days. Kɔm de wo two days. Sɛsɛ deɛ wotɔn twɛ. Wotɔn naked picture. Kennedy agya kɔm bɛtɔ naked picture. Na kyerɛ sɛ yɛ yɛte hɔ dada kɔm de yɛ no. Yɛ yɛ agyimi. Wo deɛ wofiri NPP two days kɔm de wo afei wotɔn twɛ. Wotɔn ɔtwɛ, wotɔn ɔtwɛ, wotɔn ɔtwɛ. Nyame bɛtua wo ka, nsuo tɔ aberɛ a ɛda bɛdwa wo tim, wobɛwu. Hwɛ adeɛ, wo Captain Smart, wowɔ NDC since, NDC nti na yɛabɔ wo afiri Adom TV. NDC nti na yɛsakee wo firi Adom TV. Woayɛ hypocrite. Sɛsɛi, wo sɛ gu John Mahama anim ase. Me, menyɛ NDC o, menyɛ NPP o, but meka nokorɛ no. Ako, ɔmo nyina ɔmo agye mi. Youth no nti, yɛne yɛwɔ sɛ yɛsɔre na yɛma zɔ, yɛagye ɔmo akyi fifte-fifte. Yɛne ɔmo kyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Obia nsisi obia, yɛkyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛ. Sɛ ɔmaame twɛso a, mese wɔn papa nko ara na edi. Wɔn maame twɛso a, Ɛna obiara nso wɔ agorowa wɔ ne fie. Sɛ Akuffo Addo, John Mahama mo wɔ nananom wɔ fie a, me nso me wɔ nana agorowa wɔ fie. Yes! Nti mo ntumi mɛpo. Ghana no nyɛ mo dea. Chance na wanya. Obiara nya ne chance. Yes! Wo deɛ no no, Ghana bɛhyɛ wo nsa. Bu man no. Nyɛ sɛ wo bu man no nti woahwɛ sɛ yɛagyimi. Masa! Wo try, hey, wo try saa deɛ no masa. Sɛ mo deɛ di agorɔ na mo try saa deɛ no a wahu. Hey! Yɛde yɛn nsa bɛwuo mo ani baako baako. Ala hey! Wahu deɛ asi wɔ Nigeria, kɔm no no oo, wahu Nigeria kidnapping, bonko haram, ɛyɛ kɔm no no oo, na Ghana hɛ, yɛ yɛka yɛn ho a, sɛ Ghana boys no yɛka yɛn ho a wahu, fa Nigeria deɛ no to baabi, medɔ Nyankopɔn, wobɛbɔ wo nsam, mokɔ parliament a, monyɛ adwuma biara o, mobɛbɔ mo nsam nko a ɛma youth no, hɔ na mobɛhu sɛ hɛɛ, saa Ghana no yɛwɔ mbeem a, mobɛbɔ mo nsam, Wobɛhu sɛ deɛ asisi wɔ Nigeria, saa kidnapping ne ne ayi Boko Haram ne armed robbers no, ɛyɛ kɔm. Ɛnyɛ Nigeriafoɔ suban, ɛyɛ kɔm. Na kɔm no a moahyɛ aseɛ ma ne deɛ no, yɛbɛkyerɛ mo the hardest way. Sɛ monnim the hardest way a, kɔ Netflix na kɔhwɛ the hardest way. Wobɛkyɛke, wo maame turu mu. Hɛ, mesɛ afe wei yɛne mo, hɛ, yɛbɛbɔ no ta ta ta ta asɛ totas no. Medɔ Nyame, motu a ne yɛteam. Yɛteɛ mo anom atu, mo maame twɛ na mo di no. Yɛ mfa nspɛ wɔ biaa. Yɛ wadwuma yie. Canada Japan wo deɛ woyɛ good Canada Japan wo deɛ wo deɛ deɛ woyɛ bi akyi nyinaa woyɛ good trust me anka mpanyinfoɔ no deɛ wɔn yɛ no wɔn bɔ ne wɔn di na nka wɔn yɛ deɛ woyɛ no bi a nka Ghana bɛkɔ n'anim Canada Japan wo deɛ deɛ woyɛ bi akyi biara no meme yadaw deɛ woyɛ obi ho kyere no a wotumi boa wo deɛ woyɛ no nka Ghana mpanyinfoɔ no a wɔn di sika no mo deɛ mo ndi nka mo nyɛ deɛ Kennedy yɛ no bi ɛyɛ good baa wontumi mbɛdi no buburoo saa nka sɛ wo nko a wodi hɛ masa ɛmfa yɛbɛkyerɛ mo sɛ hɛ sɛ mo agyimi a na akokora wagyimi a YouTube akwadaa deɛ mɛyɛ dɛn akokora wagyimi akwadaa mɛyɛ dɛn hɛ yɛbɛbɔ mo rɔf ayɛ a na mo ka sɛ esuro mo wɔ ho yɛ yada mo ntina mo ba ne edu mo akyi yoo yoo yoo yoo yoo ho na yɛdwa a yɛdwa a ala wobɛhu sɛ yɛhu sɛ ana asase apae na mo awura mu ne dɔ nyankopɔn ɔno bɛhu sɛ yɛɛ ane bere o baabi deɛ meyɛ sɛ youth no youth no dodo bi bɛ support bi nsapɔto obi bɛka sɛ akoa yi koraa wagyimi gyimi sɛm nko a na wɔka hɛ Me sɛ America koraa ɛnyɛ Ghanafoɔ ɛnyɛ tuntumfoɔ kuro no a wɔn sisi tuntum no wahu deɛ asi wɔ hɔ na wo te wo kuro mu na yɛ sisi wo deɛ na ɛwɔ sɛ woyɛ ɛwɔ sɛ wo so wo ka wo ho wate aseɛ ne yɛ so yɛtumi ko gye yɛ man nam yɛ nyini yɛ sɔre wɔn ka kyerɛ ɛsɛ yɛ na nom gye wɔn bi mogya ɛna ɛbɛko gye man no sii hɔ you too you can do me too I can do Yɛ wɔ sɛ yɛ yɛ bom ne yɛ nyinaa yɛ de bom ne yɛ nyinaa ko gye man no yɛ ma yɛ ani da hɔ wate aseɛ yɛ wɔ sɛ yɛ yɛ one mɛ yɛ nto aba first wo de sɛ yɛ nko koraa yɛ nto aba yɛ nto aba bra mɛ sɛ ma nto aba ɔmba he mɛ nto aba ɛnyɛ force obi ambɛbo hɔ na ɔbɛhu sɛ aa nkurɔfoɔ yɛ na ɔmo gu yɛ hɔ na ɔbɛhu sɛ saa ɔwɔ one vote no ɛwɔ mfasoɔ paa saa ɔwɔ one vote no hɛ wonim deɛ anka ɛtumi yɛ a wonim deɛ one vote no tumi yɛ a bra hɛ Mesrɛ mo bra mo meme yɛne da hɔ one vote wonim deɛ ɛtumi yɛ na saa nkɔsiafoɔ nkokorafoɔ wei wɔn awuwu awiewie afei na wɔn de adwene di agorɔ ke mesrɛ wo mo me yɛnka mbom mesrɛ wo ke me ma pɔn me ma ka me deɛ wo so ka wo deɛ wo ka wo deɛ ba so a mɛ postu mede bɛma wɔn apostu ama wo ɛwɔ se yɛka yɛ adwene kyerɛ wɔn Masa, ka yɛn, ka yɛn adwene kyerɛ wɔn, yɛmma yɛn ani nda hɔ. Woate aseɛ? Wontumi nka koraa na maka a na woahyɛ. Woate ama se? Wontumi nka na maka a na woahyɛ na yɛakɔ yɛn anim. Wonhyɛ nso a, gyae. Me, memfa wo ho koraa. Na wohyɛɛ dɛ na ɛbɛyɛ me dɛn? Me, meka m'adwene. Ba, ɛwɔ sɛ wɔma wɔn ani da hɔ na yɛgyae gyimii no. Ɛwɔ sɛ yɛgyae gyimii no na yɛma yɛn ani da hɔ. Woate aseɛ? Ɛnni kwan sɛ yɛdi kwaseasɛm. Yɛbɛdi kwaseasɛm saa na yɛde anwini. Hwɛ, sɛ youth no, yɛamma yɛn ani ammbre a, Ebeduru mmerɛ bi no yɛɛ se yɛtam no na ɛbɛso abɛyɛ mpanyinfoɔ no o. Afei ɔkɔduru panyin no a, na me sɛ wei kɔso ara na me so mekɔnyini na me so mekɔyɛ president a, mahu sɛ hɔ yɛ fo. Wokɔ hɔ a yɛdi no free, mɛdi bi. Wokɔ hɔ a wo so wobɛhu sɛ hɔ yɛ fo, wokɔ wobɛdi no free. Enti ɛnni kwan sɛ yei ɛwɔ sɛ yɛka yɛn ho sɛ kyena sɛ me mekɔ hɔ a m'ani bɛda hɔ, sɛ wo wokɔ hɔ a w'ani bɛda hɔ. Na yɛanka yɛn ho sɛ sei a obi a ɔbɛkɔ hɔ bi a ɔkɔ akɔdi. Woahu sɛ wokɔ. Meka nokorɛ akyerɛ wo no you dey run me so mekɔ yɛn nyinaa yɛbɛkɔ bye bye madam bye bye ma bro bis morgen.